E schéine gudde Moien, mäin Numm ass Manuela Seeger an ech stellen iech haut de Laachmännche vir. Dat ass eng Kannergeschicht fir Kanner vu 4 Joer un, an deem et ëm dëse schéine Männche geet, deen d'Leit laachen deet. Déi schéin Illustratioune sinn iwwregens net vu mär selwer, mee vum Eglantine Denis. Him mengen e ganz grousse Merci, well hatt wierklech fäerdeg bruecht huet, de Laachmännche, esou wéi en a menger Fantasie entsprongen ass, zum Liewen ze erwächen. Dat Buch läit mer wierklech ganz, ganz vill um Häerzen an ech widmen et mengem Papp. Et wor eemol e Männchen. Hie war net ganz grouss, mee en hat en décke Kapp mat enger Glatz, ausser ronderëm seng butzeg kleng Oueren, well do hat en e Putsch voller gieler, wujeleger Hoer. Seng Äerm a seng Been, seng Hänn a seng Féiss Waren och ganz giel, mee net säi Gesiicht an och net säi Bauch, well déi ware wäiss, wäiss ewéi Schnéi. A wat hat eise Männchen un? Natierlech e ganz giele Kostüm. En huet och an engem ganz schéinen gielen Häuschen gewunnt. Hie war esou schéi giel, giel ewéi eng Sonneblumm. Giel wéi en Jippelchen. Giel wéi eng Zitroun. Giel wéi eng lecker Banann. Mee trotz senger stralender Faarf huet hien ëmmer eng Schopp geschnidden. Et wouss een net, ob e géif traureg dra kucken oder rosen oder béis oder granzeg. Mee eppes war sécher. Frou war en net, mee firwat nëmmen? Iwwerall wou hien opgedaucht ass, war hien de Mëttelpunkt. D'Leit hunn alleguerten opgehalen mat deem wat se am gaange war mat maachen, fir hien ze bekucken. Hir Aen an hire Mond stounge ganz grouss op. Esou eppes hat nach kee gesinn. De Männche war esou giel. Eise Männchen huet sech dann ëmmer immens droleg gespuert. Hien huet net verstane firwat déi aner Leit sou intensiv dragekuckt hunn. An dunn hunn d'Leit och nach ugefaangen ze laachen. Einfach esou! An alleguerte mateneen. Si hunn einfach misse laachen, wa si de Männche gesinn hunn. A si konnten och guer net méi ophalen. Eise Männchen ass et dunn nach vill méi komesch ginn. Dat Laachen huet hie wierklech traureg gemaach. A séier, séier huet e misse fortlafen, zeréck bei säi gielt Häischen. ier dass d'Leit giffe mierken, dass déck Tréinen him de Bak eroflafen, a wann en won du ganz alleng viru sengem gielen Haisschen a sengem Gaart suz, huet en sech déck geschummt, well en net nëmmen anescht war wéi déi aner, mee och nach en décke Feichling, en décke Läppchen. Soubal hien ënnert de Leit war, huet en de Kapp hänke gelooss. Well en iwwerzeegt war, dass all déi aner de Geck mat him maachen. En huet sech scho bal net méi aus sengem gielen Haischen erausgetraut an huet sech ëmmer méi eleng gespuert. Mee op eemol huet en eppes ganz Waarmes an Duusses a senger Hand gespuert. Esou eppes hat en nach ni gespuert. Wat war dat nëmmen? En huet säi Kapp ëmgedréint an dunn huet en e Kand erbléckst. Wat seng Hand net méi wollt lass loossen. Firwat bass de fortgelaf? wollt de Bouf wëssen. Ech wollt eleng sinn, well déi aner mer laache wa se mech gesinn, huet de Männchen him geäntwert. Jo, well s du sou aussergewéinlech bass. Du gläichs der Sonn. huet de Jong gemengt. An dunn huet och hien ugefaange vu ganzem Häerzen ze laachen. An dës Kéier huet dat Laachen de Männchen net wéi gedoen. En huet sech och net gelunge gespuert, mee gutt, einfach just gutt. E krut souguer Loscht mam Kand zesummen ze laachen. An an deem Moment ass eppes ganz Iwwerraschendes geschitt, well d'Gesiicht vum Männchen sech komplett verännert huet, well aus der Schëpp, ass en Hallefmound ginn. Dunn huet en sech och net méi gewiert, wou d'Kand en mat der Hand geholl huet an en zréck gezunn huet bei déi aner Leit. Déi hunn natierlech direkt erëm gelaacht, wou se de Männchen erbléckst hunn. Mee dat Laachen huet dem Männchen näischt méi ausgemaach, well hien endlech gemierkt huet, dass d'Leit net iwwert hie gelaacht hunn, mee wéinst him. Firwat hätt hien dat net éischter gemierkt? Leit hunn ëmmer gelaacht, wa se hie gesinn hunn, grad well hie sou schéi giel war an dat si frou gemaach huet. An dunn ass aus dem Männchen de Laachmännche ginn. An alles, wat e soss erofgezunn huet, huet en op eemol eropgezunn. Seng déck Wujelen ronderëm d'Ouere sinn an d'Luucht gaangen a ware wéi Flilliken, déi en duerch d'Loft fléie gelooss huet. A vun deem Moment un ass hien ëmmer mat engem décke Laachen duerch d'Loft geflunn. Hie war giel, hie war anescht, hie war speziell an dat war och gutt esou. A wann s du hien och eng Kéier duerch d'Loft fléie gesäis, da wénk him ganz schéin, well dann ass hien nach méi frou.